Voilà, da begréissen ech Äech ganz häerzlech op dëser Pressekonferenz vun der Escher Lénker. Mer si frou, datt esou vill Press och haut present ass op dëser Pressekonferenz, well, wéi Der wahrscheinlech alleguer festgestallt hutt, et deet sech esou muenches zu Esch. D'Zeitunge si voll, och haut erëm eng Kéier quasi dagesaktuell gëtt d'Handele vum Schäfferot an den Zeitungen an an der Press thematiséiert. An net zu Onrecht, well de Schäfferot huet innerhalb vun annerhallwem Joer eppes fäerdeg bruet, wou aner Schäfferéit ganz, ganz laang gebraucht hunn, nämlech a bal alle Quartieren entretemps zu Esch sinn amgaang d'Leit sech ze mobiliséieren. sech ze engagéiere fir hire Quartier, fir den Développement vun hirem Quartier a géint déi Projeten, déi dëse Schäfferot dann op de Wee ginn huet, respektiv déi Projeten, déi en net wëll realiséieren, obwuel e se eigentlech versprach huet. Et ass e latent Gefill bäi ganz, ganz villen Escher, datt dëse Schäfferot iwwert d'Käpp vun de Leit ewech Decisiounen hëlt, datt déi puer spärlech Acquis'e vu Biergerinformatioun a Biergerpartizipatioun, déi mer an de vergaangene Jore ganz mühsam erstridden hunn, datt déi rëm fort sinn an datt de Schäfferot méi oder manner mécht, wat e wëll, an dat en plus mat enger Kommunikatioun, déi, an dat ass dat mannst wat ee soe kann, chaotesch ass. Mär haten d'Invitatioun erausgeschéckt a mer wollten Äech dat exemplifizéieren un dräi Beispiller, den Ariston, de Portal Eems am Quartier Uecht an de PAP, deen am Neiduerf elo an der Prozedur ass, An net méi spéit wéi virgëschter si mer quasi dagesaktuell iwwerrascht ginn, wéi esou vill aner Leit och, vun enger, vun engem Bam-Massaker, deen, deen, mat deem keen esou rechne konnt an deen eigentlech och bäi de Leit ganz schwéier opgestouss ass. An duerfir zu där Dagesaktualitéit vläit zwee Wieder vun dem Tun Jos Rutte.
Mat zwee Wieder geet et duer, well d'Press schonn esou gutt bericht huet haut, esou datt datt mer net brauchen eppes ze widderhuelen, wat an Äre Pressenorgane schonn drasteet. Et sinn et sinn ongeféier 200 Meter laanscht de Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, déi ofgeholzt gi sinn, an dat bestung aus enger Heck, an déi ofwiesselnd mat Beem beplanzt war, wat wat ganz schéin ausgesinn huet. Déi Dat war e Sichtschutz vun der Strooss, déi ganz vill befuer ass vis-à-vis vum Quartier. Et war och e Kaméidisschutz, well déi Autoe jo Kaméidi maachen an d'Leit, déi do wunnen, jo sollen dogéint geschützt ginn. An et war awer och e ganzt schéint Beispill vun der Gestaltung vum ëffentleche Raum op esou enger oninteressanter Plaz wéi lenks vun enger grousse Verkéiersachs. Bon, an dat ass, wat dozou ze soen ass. D'Leit si skandaliséiert, se maache Fotoen a se verstinn näischt. An et ass net denkbar, dass op esou engem Quartier, deen zimlech dicht besidelt ass, net virdrun eng Reunioun stattfënnt, fir d'Leit doriwwer opzeklären. Opzeklären hätte se, wären se dann och ginn, ob et wierklech néideg ass, dat alles ofzeholzen laanscht de Boulevard. fir wéinst enger Gasleitung an ob do net eng aner Méiglechkeet dra gewiescht wär, well op deenen 200 Meter gëtt keen Zougank gemaach zum Chantier, et ass net dowéinst. Voilà, ech mengen, ech géif mech domat begnügen an Dir hutt dat jo scho ganz richteg do bericht.
Voilà, a weider fuere mer mam Laurent Biltgen, deen eis e bëssen och d'Situatioun am Neiduerf schildert an déi Biergerinitiativ, respektiv den Interesseveräin, deen do aktiv ass, fir géint e Projet mobil ze maachen.
Voilà, wéi gesot ass do en, do ass en PAP an der Prozedur. Ech erkläre ganz kuerz, ëm wat et geet bei dësem PAP, obschon et och schonn an der, awer schonn an den Zeitungen erkläert ginn ass. Do geet et drëm, en Haiserblock an der Neiduerfstrooss ofzerappen an do amplaz e grousse Projet ze realiséieren, deen awer bis hannen aus an d'Nikolausstrooss soll reechen. Do si bis elo just kleng Hannerhäff oder Garagen. An dat soll awer domat an den Projet erafléissen. Op där Säit gëtt et och keen Trottoir. Just een eenzegt Haus soll stoe bleiwen, well de Proprietär dat net wollt verkafen. An dat gëtt dann elo esou encercléiert vun deem neie Projet. Eng Gesamthéicht huet dee Projet vun 13 an en hallwe Meter, wat däitlech méi héich ass wéi déi aktuell Haiser, sou wéi sou gutt wéi an der Neiduerferstrooss wéi och an der Nikolausstrooss, wou jo un sech där Säit iwwerhaapt keng Haiser sinn. Dat Ganzt kënnt och vill méi no erun un déi bestehend Haiser an der Nikolausstrooss, wéi dat bis elo de Fall war. An do ass eng Strooss, déi ganz schmuel ass, déi huet nëmmen zwee Komma 80 Meter an dann en normalen Trottoir op där anerer Säit. An déi virgesinn Héicht op der Säit vun Niklosstrooss ass net grad esou héich, mee do sinn awer och nach zéng an en hallwe Meter virgesinn. Dat ass och méi héich wéi dat aktuellt, dat Haus, wat do steet, wat och stoe bleift, wat dann elo esou dra verschwënnt an wou et wierklech wäert zu engem, enger Aart däischteren Tunnel kommen, wa een déi Strooss do sech dono ukuckt. De Projet gesäit och vir, fir zwee Stäck an de Buedem ze goen, fir Garagen ze maachen, also vill méi déif wéi déi bestoend Haiser. Déi hunn héchstens en nidderege Keller an och ganz oft keng richteg Fondatioun, déi dat bestoend Haus, well dat Ech elo stoe bleiwen, och wat emkreest gëtt, dat huet just e klenge Keller an och keng richteg Fondatioun. Déi Haiser, déi sinn ongeféier 100 Joer al an déi si mat Minettssteng gebaut ginn, op eng ganz einfach Aart a Weis. A well och do soll gegruewe ginn, esou déif, muss och Grondwaasser wäert do missen ofgepompelt ginn. An si haten och mol scho Problemer do bei anere klenge Projeten, dass wierklech Haiser Rëss kritt hunn, wei ganz niewendrun e ganz klengt Haus gebaut ginn ass. Dovor hunn d'Awunner ganz vill Suergen. A mir waren, mir ware bei se, mir waren, hu mat den Interesseveräine geschwat an och mat de verschiddene wierklech betraffene Bierger, déi do wunnen. An do huet hie fir d'Bauaarbechte maache se sech grouss Suergen, well se wëss, kënnt ech net virstellen, wéi déi grouss Camionen, déi do wëllen esou déif aushuewen, duerduerch hir d'Strooss do fueren. Si maache sech vill Suergen ëm d'Sécherheet vu sech selwer, awer och vun de Schoulkanner, dass de Schoulwee, d'Schoulkanner, déi och jo net sollen iwwert deen nach méi schmuelen Trottoir duerch d'Neiderfer Strooss goen, ginn hei duerch déi Strooss. An dat wäert jo och dann während deenen Bauaarbechten net méiglech sinn. An natierlech froen se sech, wéi soll verhënnert ginn, dass mer Schied un eisen Haiser kréien, wann do gebuert gëtt, gegruewe gëtt a Waasser ofgepompelt gëtt. A besonnesch dat eenzelt Haus, wat stoe bleift, wann een dat op de Pläng gesitt, dat gesäit wierklech ganz abenteuerlech aus a schwéier virstellbar, wéi dat soll do net zu Schued kommen, dat Haus. Dann hunn se och vill Suergen, well mat hire, mat de Leitungen, well mir hunn eis erkläert, dass do déi Reewaasserofleitungen ni richteg ugepasst goufen an elo scho Problemer sinn, wann et vill reent, da kréien déi ënnescht Haiser am Neiduerf Waasser an de Keller, well do ganz vill Waasser drageleet ginn ass, awer déi Leitungen ni richteg erneiert gi sinn an ugepasst ginn un de Quartier, deen awer immens wiisst, net nëmmen hei, mee och soss méi erop am Quartier. An do fäerten se, dass wann elo esou groussen Immeuble derbäi kënnt, dass dee Problem just nach méi grouss gëtt. Dann natierlech fäerten se fir hir Liewensqualitéit, déi wäert méi schlecht gi well dat ass eng Spillstrooss bis elo. Awer do den Ausgang vun där Garage, déi soll hannenaus sinn, dat heescht do rechnen déi domat, dass do ganz vill Leit hannenaus eran an erausfueren. An enger Strooss, déi ganz schmuel ass, wou se sech och net kënne virstellen, wéi do ee wëll erausfueren, dee gesäit näischt, wann en do erausfiert. Dat ass, do ass de Kuck, do ass iwwerhaapt keen Trottoir. Dat heescht, wéi dat soll méiglech sinn, do ass eng vun hire Fuerderungen, dass deen, déi Ausfaart misst viraus sinn am Neiduerf, wat natierlech och net evident ass, well mir wësse wéi déi Strooss do ass a wat do fir Verkéier ass, soudass dat och wäert ganz schwierig ginn. Si fäerten och, dass se keng Luucht, Luucht méi kréien A well dat ass, dat neit Gebai wäert südwestlech stoe vun deene bestoenden Haiser, an dat op sechs Meter, knapp sechs Meter erun a vill méi héich, soudatt déi Haiser selwer keng, kee Sonneliicht méi wäerte kréien a soudatt hir Liewensqualitéit awer do wäert uerg leiden. An ech erënneren enk, dass déi Gesamthéicht soll 13 an en hallwe Meter héich sinn. An dat wäert schonn e groussen Impakt hunn. Da fäerten se och fir hir Privatsphär, well se do, wéi gesot, Noperen op 6 Meter ewech wäerten hunn, déi do hir Terrassen hunn an do wierklech kënnen erakucken an hir Zëmmeren, wat eng grouss Verännerung wäert gi fir déi Leit, déi elo do wunnen, wat dann. eppes wäert ausmaachen, wou se dann och dovor fäerten, dass de Wäert vun deene bestoenden Haiser wäert erofgoen. A si fille sech eleng gelooss. Si mengen, si wären Bierger zweeter Klass. Si soen, si interesséiere sech net fir déi Leit, déi hannert der Bréck wunnen. An dat Gefill hu se bei e puer Projeten. A schockéiert waren se e bësse, well se an deem Projet do, well se erkläert kritt hunn, do géif e redynamniséle Quartier stoung do an deem Dossier dran. A si hunn awer d'Gefill, datt domat déi Leit, déi schonn do wunnen, ganz vergiess ginn. An elo zu eise Virwërf, déi mer vis-à-vis vum Schäfferot hunn, Hei läit jo keen direkte Feeler an der Prozedur vir. Dat ass de richtege Wee. Dat ass verëffentlecht ginn am Reiter an der Press war dat dran. Mee ech stellen awer fest, datt et sech hei wierklech ëm en offensichtlech problemateschen PAP handelt. An d'Gemeng huet wierklech och hei keng eegen Initiativ geholl, fir d'Awunner z'informéieren oder och op d'mannst e bëssen ze berouegen. Si selwer sinn et duerch e bëssen duerch Zoufall ebe gewuer ginn, datt se d'Zeitung gelies hunn an datt et huet een et erausfonnt an direkt d'Alarmglacke gelaut, fir datt do iwwerhaapt konnt reagéiert ginn. Et war och esou, datt an de leschte Joren awer. Staat, dass bei engem PAP am Virfeld, dass dat virgestallt gouf an enger lokaler Biergerversammlung, wou d'Noperen invitéiert goufen, mee hei hu se wierklech per Zoufall den am zwieleften, dräizéngte Januar festgestallt, do ass do eppes leeft an dass se do hu missen urgent reagéieren. Wéi gesot, dass, och wann dëst déi normal Aart a Weis ass, esou e PAP unzekënnegen, muss ee sech awer d'Fro stellen, ob dat wierklech duergeet, fir déi betraffe Leit ze informéieren. Muss ee wierklech als Bierger all Dag d'Zeitung duerchforsten oder op de Reider lafe fir net vun engem Projet iwwerrascht ze ginn, deen do kënnt am Quartier sinn? Mir mengen, dass de Schäfferot hätt onbedéngt hei missen d'Awunner informéieren iwwer dëse wierklech problematesche PAP an och esou séier wéi méiglech Stellung dozou huelen a se am beschte Fall se ze berouegen, andeem se hinne vläicht och erklären, hei do ass e Projet, dee mer vläicht awer och net ënnerstëtze wäerten als Schäfferot a wou et dann och onwahrscheinlech ass, dass e gestëmmt gëtt. Mee all dat ass awer net geschitt. Do sinn d'Leit wierklech eleng gelooss ginn. Si sinn ze empfaange ginn op der Gemeng, si hunn dat gewise kritt, si konnten hir Doleancen erareechen, si hunn effektiv e Bréif, eng Petitioun eragereecht, wou déi 18 Membere, 18 Awunner aus der Strooss do ënnerschriwwen hunn. Mee och hei fillen se sech eleng gelooss an d'hätten awer hei, mengen ech, missten de Leit Suergen erspueren, Zäitverloscht erspueren, Roserei erspueren. wann een do anescht virgaang wär.
Merci Laurent. An da komme mer bäi d'Portal 1, wat jo och an der leschter Zäit fir ganz vill Wirbel gesuergt huet.
Jo, de PAP Portal 1, dat ass eng laangjäreg Geschicht mat Revirementer. Am Mäerz 2015 koum de Projet fir en neie Wunnquartier um Site vun der Loschgarage op der Kräizung vum Boulevard Prince Henri an der Rue Victor Hugo fir d'éischte Kéier op den Dësch. E gouf dunn an enger Bautekommissioun presentéiert a votéiert. E gouf och en technesche Gemengerot, wou dee Projet virgestallt ginn ass. An de Projet ass och agebonne ginn an en demokratesche Prozess, Et gouf eng Biergerconsultatioun Den PAP Portalint, dat sinn, dat waren deemools an der éischter Fassung dräi Lotissementer, also eng Rei Eefamilljenhaiser an dann nach e Lotissement mat Studentenresidenzen a Commercen an en 19 stäckegen Tuerm. De Leit aus dem Quartier huet dee Projet guer net gefall, et goufe vill Reklamatiounen, ëm deen Tuerm an et kann ee soen, dat vläicht déi Zäit d'Leit och net prett ware fir esou e gewotenen architekturale Projet, well deen Tuerm ass am Fong duergestallt ginn als e Landmark a sollt a Verbindung gesat ginn och mam urbanistesche Projet um Belval an als Ersatz gëlle fir déi eidel Plaz, déi dann d'Elektrozentral och géif Loossen an dann dem Quartier an deem Sënn mat dem Tuerm e gewësse Relief zrëckginn. Mir mengen awer och, dat schonn déi Zäit d'Argumenter gefeelt hunn, fir de Leit dee Projet och plausibel ze maachen. Et hätt ee kéinte soen, dat een an d'Héicht baut, fir Plaz ze spueren, respektiv d'Fläche besser auszenotzen an domat och méi Gréngflächen um Site ze erlaben. Dat sinn effektiv Argumenter, déi deelweis richteg sinn. mee déi sech awer och deelweis widderleeën par rapport zu der zweeter Versioun vun deem Projet, well déi zweet Versioun, déi ass no engem Zäitsprong vun zwee Joer am Mee 2017 entstanen a si ass och den néngte Februar 2018 als PAP, Portal 1, um Ordre du jour vum Gemengerot gelant an Si notzt am Fong déi zweet Versioun do net wierklech méi oder manner Surface wéi déi éischt Versioun a gewënnt souguer zwou Wunnunitéiten. An dëser Versioun ass den Tuerm quasi an zwee Gebaier opgespléckt ginn, déi op enger gemeinsamer Plattform opgebaut sinn, wou dann d'Commercen um Rez-de-chaussée sinn an d'Büros-surfacen um éischte Stack. Déi Eefamilljenhaiser an och d'Studentenresidenz bleiwe bestoen. An d'Gebaier si ronderëm eng eng zentral Plaz opgeriicht, also eng zentral Gréngfläch, déi och fir Foussgänger zougänglech ass iwwer dräi Achsen, Neikirch a Verbindung mat der mat der Stalingrad-Plaz, mam Boulevard Prince Henri an der Rue Victor Hugo. Also et ass am Fong alles an engem eng eng ganz gutt Alternativ zu deem éischte Worf. An dee Projet ass och unanime am Gemengerot gestëmmt ginn. Elo koum dann awer aus heiterem Himmel am November 2018 de Projet vum Tuerm nees op. De PAP gouf modifizéiert, ouni dat d'Bautekommissioun oder d'Gemengeréit, grad ewéi d'Bierger consultéiert gi sinn an iwwer de formellen demokratesche Wee vum Schäfferot informéiert gi sinn. Et huet een och hei missen zoufälleg um Internetsite vun der Gemeng drop stoussen oder et an der Zeitung liesen. Haut läit dann de PAP a senger aler éischter Fassung beim Inneministère um Dësch fir eng nei Approbatioun a mir sollen deemnächst am Gemengerot iwwer dëse Projet ofstëmmen, deen d'Leit awer net wëllen a fir deen et och schonn e Konsens gouf, deen och unanime gestëmmt ginn ass, also deemools, dat war dann den 9 Februar 2018, wou de PAP gestëmmt ginn ass, do sot och de responsabelte Bauteschäffen, de Martin Kox, dat en Tuerm zwar erlaabt hat, Fläche besser auszenotzen, mee, an ech zitéieren och den Här Kox, Gutt, sot en, mir si lo bei deem Projet do, dee Projet do steet elo zum Vott un. Voilà, an dat ass de Punkt. De Projet gouf akzeptéiert a gestëmmt. An da freet ee sech, firwat een dann elo iwwer d'Käpp vun de Leit ewech erëm muss anescht decidéiere goen. Wann et géife valabel Argumenter ginn, dann hätt een d'Leit kéinten informéieren, et hätt ee kéinte erëm an d'Gespréich kommen, et hätt ee kéinten iwwer den demokratesche Prozess dës Argumenter un d'Leit bréngen. Mee dës Argumenter Ginn et net oder de responsabele Schäffen huet se net geäussert. Also mir diskutéieren hei net iwwer Ästhetik, mee iwwer politesch Entscheedungen, déi dëse Schäfferot iwwer eng ondemokratesch an zimlech hannerlässeg Aart a Weis trëfft. An dat heiten ass, wéi Der mierkt, keen Eenzelfall.
Voilà, keen Eenzelfall ass d'Stéchwuert. Waren déi dräi Projeten, déi elo virdrun virgestallt gi sinn, wou sech jeeweils wierklech an der Populatioun massive Widerstand reegt, waren déi awer nach, ëmmer op de Quartier reduzéiert, wat de Widderstand ugeet, esou ass et bei engem anere Projet definitiv net, an dat ass déi ganz Geschicht ronderëm 100.000 Revirementer beim Ariston. Den Ariston ass e Projet, wou sech Esch wäit Widderstand reegt an och, mengen ech, iwwert d'Grenze vun Esch Ewech. Fir et vläit e bëssen situéieren ze kënnen an och fir de, fir d'Absurditéit vun der aktueller Diskussioun kloer ze maachen, hëlleft et, wann ee vläit e ganz kuerze Réckbléck mécht. Den Ariston sollt, an dat hat och schonn de viregte Schäfferot esou wëlles, sollt vun der Gemeng kaf ginn an aus dem Ariston, sollt e multidisziplinären Kulturzentrum ginn, woufir nach kee fäerdege Plang do war, wat scho och an der Rei ass, mee dat war zumindest den affichéierte politesche Wëllen. Dat Ganzt sollt da sech abannen an abetten an dat, wat hei zu Esch genannt gëtt de Carré culturel, also ronderëm den Escher Theater, de Resistenzmusée, d'Casa d'Italia, déi d'Gemeng och opkaf hat, awer scho viru Joren, sollt dat e weidere Pol ginn, Watt d'Opwäertung vum Zentrum géif virundreiwen an engem Quartier, dem Brill Quartier, deen sozio-ökonomesch net dee favoriséiertsten vun den Escher Quartieren ass. An déi Diskussiounen, déi waren schon relativ wäit gedrongen vum viregte Schäfferot an et war och schon en Kaufpräis méi oder manner ausgemeet ginn tëschent den aktuelle Besëtzer vum Ariston, datt sinn d'Oeuvres paroissiales, an dem Schäfferot, an 't huet ee gemengt, dat do geet elo wéi une comme une lettre à la poste, huet ee virun allem gemengt, well alleguerten d'Parteien an hire respektive Wahlprogrammer stoen haten, an ech hu mer d'Zitater erausgeschriwwen, datt e Centre, datt e Centre cul, datt aus dem Ariston sollt e Centre culturel entstoen. Alleguerten, Majoritéit an Oppositioun. D'Majoritéit huet dunn e Koalitiouns. e Vertrag ënnerschriwwen, déi dräi Parteien, csv, DP an déi Gréng, de 24 Oktober 2017, wou dra steet, Der ehemalige Komplex Ariston soll zu einer multidisziplinären Kultureinrichtung umgestaltet werden. Esou wäit, esou gutt, huet ee gesot, geet alles säin ordinäre Wee. Dunn ass deen éischte grouse Revirement komm, an dat war elo virun dräi Méint an der Séance vum drëtten Dezember 2017, 18 huet de bei der Budgetsdebatt huet de Buergermeeschter virun der Debatt ugekënnegt an eng Deklaratioun gemeet, datt de Schäfferot net wëlles hätt, den Ariston ze kafen an domadder quasi den Ariston sengem Sort géif iwwerloossen. Ugefouert goufen als Argumenter, firwat net, héich Renovatiouns. D'Käschten, en huet se an där Sëtzung chiffréiert op bis zu 4 Milliounen Euro, wou en awer selwer gesot huet, mee eleng eng Millioun vun deene 4 Millioune giff ee brauchen, wann een de Buedem vum Ariston géif egaliséieren, also do wou elo quasi esou wéi d'Gradins si, wou d'Leit e bëssen an d'Héicht sëtzen, wann een dat giff egaliséieren, dat giff eng Millioun kaschten. Wou een sech scho muss soen, mee wéi ee Mënsch wëll dat doten? Firwat soll dee Buedem egaliséiert ginn? Et kënnt jo och kee Mënsch op d'Idee den Escher Theater ze renovéieren an do ze soen, mee do egaliséiere mer de Buedem, datt d'Leit net méi eng gutt Siicht op d'Bün hunn. Bon, also esou vill zu deenen héije Renovatiounskäschten. An dann e weidert inhaltlech Argument ass gesot ginn, Kino, dat wier tempi passati, dat wier vu fréier, dat géif haut net méi funktionéieren. Ech mengen, Dir hutt alleguer gesinn, an den Zeitunge war et, de Kinoler zu Koler huet elo gefeiert seng 2.500 oder 2.600 Zuschauer, déi se innerhalb vu fënnef Wochen haten. Dat heescht, et ass net eng Fro, datt de Kino als Medium depasséiert wier, mee et ass eng Fro, wéi e bedriwwe gëtt, wéi e funktionéiert, wéi eng gesellschaftlech Ënnerstëtzung en huet, da kann esou eppes wuel funktionéieren. Bon, dorops hin ass relativ zäitno eng Petitioun relancéiert ginn, déi scho viru Joren do war, nämlech fir den Ariston ze erhalen, fir en ze schützen an ze erhalen an fir em eng kulturell Vocatioun ginn. An déi Petitioun huet och immens groussen Zousproch kritt. Ech mengen iwwer 1.000 Leit hunn a kierzester Zäit déi Petitioun ënnerschriwwen an hiren Désaccord quasi markéiert zu där Initiativ vum Schäfferot. Dunn an der Séance vum 25. Januar, also elo virun engem Mount, ass am Kontext, wou dann de City Tourist Office soll eng aner Locatioun kréien, eng aner Location kréien, net Locatioun, eng aner Location kréien, Ass an de Schäfferot bereet ass, zwou Komma fënnef Milliounen Euro auszeginn, fir d'Hallschent vun engem Gebai ze kafen an der Uelzechtstrooss, awer och nach muss fäerdeg instand gesat ginn, wou et nach keng Heizung gëtt, keng Leitungen, etc. Dat heescht, wou nach Nofolgekäschte kommen. An déi zwou Komma fënnef Milliounen si justement dee Montant, deen an der Diskussioun war, fir den Ariston ze kafen. Ins, wat awer e ganzt Gebai ass, mat engem Kinossall, mat engem um drëtte Stack, engem Sall, wou ëmmer d'Seniorenfeieren och nach dësen Dezember waren, dat heescht, deen an der Rei ass, wou ënnen e Café ass, deen een effektiv misst e bësse sanéieren a wou nach zwou Wunnengen derbäi sinn. Also dat Gebai ass. fir dee selwechte Montant diskutéiert ginn, wéi dat, wéi en halleft Haus an der, an der Uelzechtstrooss. A während där Sëtzung ass dann natierlech dee Verglach gezu ginn tëschent wat ee, wat ee mat zwou Komma fënnef Milliounen alles maache kann. An do huet de Buergermeeschter dann gesot, zitieren, Bäim Ariston ass eis Décisioun gefall a se wäert och net réckgängeg gemeet ginn. 25 Januar, De Kulturschäffe vun der Stad Esch, de Pim Knaff, huet gesot, Mir hunn, an där selwechter Diskussioun, mir hunn dans l'état actuel, mir hu keng Idee, wat mer kéinten am Ariston installéieren. Bon, och schonn dee Moment huet ee geduet, Esch huet 2017 d'Connexion votéiert. Dat ass eng Kulturstrategie-Pabeier, wou et nëmme spruddelt vun Ideeën, wat een zu Esch misst oder wat een zu Esch kéint kulturpolitesch entwéckelen. An de Kulturschäffen hätt vläicht besser gehat, sech do säin eegent Dokument unzekucken, iert en seet, en hätt keng Idee, wat een dorauser kinnt maachen. Bon, elo kënnt et dann awer enker zu engem Revirement, wou dann de Kulturministère, Sites et Monuments, hir dem Schäfferot e Bréif geschriwwen hunn, an deem se soen, datt si mengen, datt de, zumindest de Kinossall u sech misst geschützt ginn an datt e misst klasséiert ginn. A wann de Kinos Sall klasséiert gëtt, dat wier eiser Meenung no dat dee beschte Moyen fir ze verhënneren, datt dat Gebai kinnt ofgerappt ginn an datt Kanéngercher Ställ dorauser gebaut ginn. Do huet de Schäfferot dann kuerzerhand dono, den eelefte Februar, eng Pressekonferenz gemeet. Ech mengen, eng Rëtsch Leit ware vun Äech och do, wou en dann deklaréiert huet, de Summum vun der Absurditéit, nämlech, se giffe bäi hirer Décisioun bleiwen, den Ariston net wëllen ze kafen, se wilten en och net protegéiere loossen. Eppes wat eenzegaarteg ass, op jidde Fall an deenen 10 Joer wou ech am Gemengerot sinn, datt e Schäfferot eng Recommandatioun vum Sites et Monuments refuséiert fir en historescht Gebai klasséieren ze loossen. Dat wéilten se also net maachen, awer se kinnten sech virstellen, datt dorauser e regionalen Zentrum fir Kanner a Jugendtheater géif entstoen, mat der, an dat misst dann awer finanzéiert gi vum Staat, vun Esch 22 an am beschte Fall och nach vun den anere Gemenge well dat jo e regionale Charakter huet. Also franchement, do kann ee just nach soen, what the fuck, dat do ass eenzegaarteg, hein, selbst kee regionale Kulturzentrum, néierens, weder zu Maarnech nach zu Mamer oder soss enzwech, huet et esou funktionéiert, datt datt eng Gemeng sech dédouanéiert huet vun der Responsabilitéit fir doranner ze investéieren, awer gär gehat hätt, datt de Stat respektiv aner Gemengen oder aner Institutiounen doranner investéieren. Dat gëtt et net. Dat ass einfach Schwachsinn. Entweder et seet een, mir hätte gär, esou wéi et an hirem Koalitiounsprogramm stoung, esou wéi all Parteien et virun de Wale gesot hunn, mir hätte gär e multidisziplinäre Kulturzentrum, wou eventuell och kann e Fokus si fir Kanner a Jugendtheater, do gëtt et effektiv eng ganz grouss Demande hei am Süden, Dat ass duerchaus méiglech, mee da muss een och d'Responsabilitéit huelen an e gemeinsame an e Projet entwéckelen an dann an enger zweeter Etapp bäi de Ministère goen a soen, Ma tipptopp, Där hutt dat klasséiert. Well wann Der et klasséiert, dann heescht dat nämlech, datt mär als Gemeng vu Sites Renommés nach méi Sue kréien. Genau dat heescht dat. An da kann de Stat sech och bis zu 75 Prozent un de Gesamtkäschte bedeelegen. Mee dëse Schäfferot wëll dat net. An et ass, mir sinn hei wierklech am Beräich vun der, an duerfir emportéieren ech mech och esou, vun der Irrationalitéit. Also dat ass, déi doten Haltung ass einfach nëmme komplett, komplett geckeg. Se widdersprécht allem. Se widdersprécht de politeschen Inhalter, déi virun de Wahle gesot ginn ass. Se widdersprécht enger Rationalitéit, datt ee seet, mir hätte gär kulturell Institutiounen hei zu Esch, déi seet, am Kader, am Kontext vun Esch 22, wou Esch soll d'Haaptstad ginn, eng Kulturhaaptstad vun Europa ginn, a wou mer ufänken, bestoend, existéierend Gebailechkeeten einfach zouzemaachen an hirem Sort z'iwwerloossen, dat ass, dat ass, dat ass einfach geckeg. Et ass och erëm e Projet, deen. oder eng Décisioun, déi geholl ginn ass, ouni an iergend enger Form Zivilgesellschaft, kulturell Acteuren oder aner Acteure vun der Zivilgesellschaft, mol guer net vum Quartier ze schwätzen, fir déi mat anzezéien. Dëse Schäfferot huet nach viru Méint Reklamm domadder gemeet, datt si wielte, besonnesch wat d'Opwäertung vum Stadzentrum géif ugoen, an enger breeder Biergerconsultatioun dat alles organiséieren. Hei stelle mer fest, de Géigendeel geschitt. Hei hu mer eppes Bestoendes am Stadzentrum a si wëllen et einfach net. Et ass evident, dass e Stéck Patrimoine culturel, deen hei zu Esch riskéiert definitiv verluer ze goen. An ech hunn et jo scho virdrun e bësse beschriwwen, jiddweree war sech eens, du ass e Revirement komm, elo ass erëm e Revirement vum Revirement. An ech kann Iech elo scho verspriechen, De Schäfferot muss e Revirement vum Revirement vum Revirement maachen, well déi doten Haltung ass net ze, déi dote Positioun ass einfach net ze halen. De Schäfferot mécht sech lächerlech virum, virum ganze Land. Dat heescht, et ass eng komplett Orientéierungslosegkeet, déi mer feststellen, an et ass eng komplett Inkohärenz an där, an där dote Démarche. Als Lénk bleiwen a si mer der Meenung, datt den Ariston soll erhalen a geschützt ginn. Mer sinn dofir, datt d'Gemeng et keeft, als éischte Schrëtt. D'finanziell Moyene sinn do. Esch schwëmmt zënter zwee, dräi Joer, well relativ wéineg ëmgesat ginn ass, schwëmmt Esch am Geld. Mir hunn alleng de leschten Exercice 2017, wou et Konte ginn, hu mer e Budgetsiwwerschoss vu 60 Millioune gehat. Esch schwëmmt am Geld. Et ass keng finanziell Geschicht, fir datt d'Stad sech dat do net leeschte kinnt. En vue vun Esch 22 brauche mer onbedéngt esou Infrastrukturen a sou Institutiounen. A wéi gesot, et ass eppes, wou kann e Kino sinn, et kann awer och, et kann een ënnen eng Bün maachen, et kann ee Konferenzen do organiséieren. A virun allem, et ass e Sall, deen eng Gréisst huet, wat d'Zuschauerzuel ugeet, vun 200, 250, jee no wéi een et dann amenagéiert, déi genau dat ass, wat zu Esch nach feelt. Mir hunn eng ganz Rëtsch Säll, wou ee bis zu 100 Leit erakritt. An dann hu mer den Theater, wou 550 Leit eraginn. An hei ass genau eppes Intermédiaires, wat an där Form zu Esch nach net existéiert a wou mer alleguer nëmmen dovunner profitéiere kënnen. Wéi gesot, et gëtt en drëtte Stack an deem Gebai, wou ee sech wonnerbar kéint virstellen, datt Esch och emol e Raum huet, wou Leit kënnen eng Hochzäit feieren, well och dat gëtt et zu Esch net. Also op jidde Fall net als ëffentlecht Ugebuet, am Géigesaz zu anere Gemengen. Also et sinn nëmmen Argumenter, déi derfir schwätzen, datt de Schäfferot endlech do seng Responsabilitéit iwwerhëlt. Voilà, esou vill zum Ariston. Dir hutt gemierkt, déi véier Projeten hunn effektiv eppes gemeinsam, nämlech wann ee sech se am Detail ukuckt, stellt ee jeeweils fest, datt se inkohärent sinn, datt se schlecht bis guer net kommunizéiert sinn, datt se net mat de Leit zesummen diskutéiert gi sinn, wou eventuell d'Leit och hätte kënnen hire partizipativen Input an déi jeeweileg Projete ginn. An dat verstärkt deen Androck, deen een als Escher awer och rose mécht, nämlech datt et en eenzege Chaos ass, wat am Ment de Schäfferot praktizéiert. An et mécht mech net frou, wann och annerhalleft Joer no de Wahlen nach virun eben d'lescht Woch oder d'virlescht Woch en Artikel am Land ze liesen ass, iwwer zwou Säiten, wéi moros d'Stëmmung zu Esch ënnert de Leit ass. An dat huet domadder ze dinn, menge mär, well een d'Leit net seriö hëlt a well een iwwert d'Käpp vun de Leit ewech Decisiounen hëlt an déi Escher iwwerhaapt net domadder mat abënnt an d'Zukunftsgestaltung vun hire Quartieren, an d'Zukunftsgestaltung vun hirer Stad.